Häerzlech wëllkomm zréck bei neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moien! Bonjour, den Här! Bonjour, le Monsieur, comment allez-vous?
Comme il faut, Här! Très bien!

Maache mer dat net ëmmer? Ja, eben. Alleng well mir et maachen, ass et extra speziell. Ja, ja, dat ass ëmmer speziell. Mä mir haten eis haut geduecht gehat, mir melten, wéi kann een heiansdo engem, deen elo guer net Metal lauschtert oder vläicht liicht drun interesséiert ass, awer keng Erfarung dran huet, wéi kann een dat schmackhaft maachen? Hu mir eis geduecht, wéi wär et, wa mer géifen esou Lidder auswielen, mir hunn elo jiddereen zéng Stéck, a mir géifen e Mixtape fir ee maachen. Esou, lauschtert dat.

Ech fänken un. Ech hunn natierlech do e bësselchen, ech mengen, wann een esou eng Lëscht zesumme mécht, däerf een d'Klassiker net vergiessen. An ech mengen, d'Klassiker muss een och genuch huldegen, egal wéi, egal wat fir eng Museksgenre. An ech mengen, dat mengen och, déi muss och gehuldegt ginn. Déi muss och gehuldegt ginn. An ech mengen, wann een an d'Metal-Richtung geet, dann huldegt een déi souwisou iergendwann. Dann ass deen ni wäit fort. Voilà, voilà.
Mhm. An da komme ech zu menger Platz 1, dat ass äh, Judas Priest mat äh, Victim of Changes. Mhm, okay.
äh, Ah ja, wat wollt dat dabei soen äh, de Gil an ech myn keng Ahnung wat den an op der Lëcht huet dat ja, ich mein, dat machen an äh, ich mein, Mir ja. so falsch verstanden also kann kann, nee, kann er gut gehen kann, er gut gehen. kann er, ja ja gibt für allem unterhaltsam für Dave gerne lachen so. okay, mir keine Ahnung, keine Ahnung, was ich Lieder hun Nee, an äh, ich lass echt Lied von Lo Judas Priest Victim of Changes Victim of Changes äh, Lied okay. über das wir auch schon Heinz du hier im Podcast geschwärzt haben nicht weil es allen zwei wie man es gut gefällt an äh, ich gebe so das Lied das nicht so hart das viel dran das emotional das Melodie dran, et ass Harmonie dran, et ass immens villes dran. Et fänkt lues un an steigert sech ëmmer méi an et ass ee vu mengen absolut Lieblingslidder an ech mengen dat ass e Lidd wat och wierklech ausserhalb vum Metal den Leit kéint gefalen.
Jo et ass definitiv een vun eise grousse Favorite vun Judas Priest. Leider muss ech dech enttäuschen. Ech war nämlech fest der Meenung, dass du dat gings drop man. Ech hun mech natierlech net giert. Ech hun dat net drop gemeet, muss ech soen. Ech hun awer en anert Lidd vun Judas Priest drop gemeet. Ech hun och gedecht. Dat ass och wahrscheinlech keent, wat s de kenns. Esou, okay.
Also soe mer esou, natierlech, wéi der wahrscheinlech alleguerte mëttlerweil wësst, de Pit an ech hate ganz ënnerschiddlech Begéignunge mam Metal, ma mir huet dat vill méi fréi ugefaangen, wéi mam Pit elo zum Beispill, duerch och aner Grënn, well doheem ganz vill Musek gelaf ass. Beim Pit, hien ass éischter op d'Sich gaangen no baussen, huet och deelweils zu aneren Zäitpunkten déi Bands entdeckt, wéi ech se vläicht scho kannt hunn, an ëmgedréint och. Wann ech elo kucken, bei mir war et einfach ganz kloer, all déi grouss Klassiker, wou wahrscheinlech elo jiddereen dovun ausgeet, datt se hei drop sinn, Dat sinn net déi Lidder, mat deenen ech ugefaangen hunn, an ech mengen du zum Deel och net. Jo.
Déi sinn esou dono iergendwéi um Horizont opgetaucht. Jo. Wann ech do elo, wa mer souwisou bei Judas Priest sinn, dann, jo, ech hu vun Judas Priest vum Album Ram It Down, do ass dat Lidd Hard As Iron, dat ass, Ja dat ass also dat ass definitiv e Lidd mat ganz villen äh, Erënnerunge fir mech, well ech deen Album dat war den éischter wou ech vun hinne gelauschtert hunn an ech hunn okay. Rob a Rof gelauschtert nonstop. Den Album generell ass geil, mit dat Lied ass ass engersäits esou cool an einfach ze lauschtere vun hinnen. A wat natierlech och mega ass, do sinn och sou e puer sou, weess de, sou fir déi Zäit, Klischee-Soundeffekter dran, e bëssen sou. An de Lyrics sinn zum Beispill ee Moment, da schwätzt en, da séngt e vun Earthquake an da héiers de hannendrun sou, weess de, sou mega Kaméidi, wéi wann d'Welt géing zesummebriechen. An dat huet mech deemools wierklech faszinéiert, muss ech soen. An natierlech de Rob Halford, ultimative Gesang, gell, dat war jo, dat ass kloer, natierlech,
jo. Dat ass effektiv wouer. Ech mengen de Judas Priest hu eng zimlech grouss Diskografie zesumme gestallt an all den Joerzéngte wou se elo schonn dobei sinn. An dat doten ass effektiv och en Album wou ech nach net gelauschtert hunn aus hirer Diskografie. Den ass meng ech vun 88 wann ech mech net ieren. Jo dat ass vun 88. Jo ok jo dat ass dann jo. Tja, mëttelster Ära. Mhm. Do kenne ech elo net grad esou vill, muss ech och ehrlech soen. Ech hunn wierklech net all gelauschtert. Déi, déi ech gelauschtert hunn, fannen ech all gutt, awer irgendwie hunn ech schon zu ra weider geschafft irgendwéi. Muss ich mal genug Ja. holen.
Ja. Leef näischt fort hei. Leef näischt fort.
Da komme ich zu Was menger ist denn? Platz 2. Do hunn ech en weideren absoluten Klassiker, een wou net néierens därf feelen. Dass dat alleréischt Lidd wat ech vun där Band och héieren hunn an och domadder ee vun den alleréischte Metal-Lidder wat ech héieren hunn, dat ass Iron Maiden mat Number of the Beast. Ok.
Mhm.
Ja, ech fannen ech fannen dat ass mat hirem ech mengen ja du kanns natierlech och The Trooper oder der ähm, esou vill Lidder vun hinnen déi s de kéints huelen, déi esou ja. krassen, staarken Wiedererkennungswert hun na nee Number of the Beast huet mir et einfach domols ugedoe gehaat gell saugeile Refrain mega mega geile Solo gell geet ëmmer geet einfach ëmmer keng Ahnung. Jo
bah ech wéi bei mir ass Maiden jo vill méi spéit réischt ech war ni en grousse Maiden Lauschterer ech ginn och zou haut och nach net ausser déi. déi bekannte Saachen, wierklech déi Fear of the Dark, Power Slave an all dat an natierlech och dann Number of the Beast, dat geet. Mee ech si lo definitiv kee Maiden Nerd, mee ech verst-, also et mécht Sënn natierlech si op där Lëscht ze maachen, sou wéi, dat ass e Klassiker, dat ass einfach esou, gell. An. Jo ech ech hu kee méint den Dr ween huet dat gewonnert Jo dech net Nee mech net mech net
wat ech jo an dat ass jo Kontrast mé wëllen jo an Tisch no net chronologesch ma dats man just mat de Klassiker ufänke se ech komme no mat dem mam Clash iwwerhaapt ging ech soen oder wannst du et chronologesch ma schon einfach wenn dem Li zesummen gesat dats mir egal ja,
Slipknot Iowa left behind.

Den häertste Kontrast wou ech krut, ech hunn bis ech Slipknot héieren hunn, natierlech hunn ech Metallica héieren, ech hunn Judas Priest héieren, mee ech hunn näischt esou Extremes héieren dee Moment wéi Slipknot.
A fuerchtbar chaotesch, jo. Souguer zu där Zäit hunn ech scho Cradle of Filth zum Deel gelauschtert, dat hunn ech net esou krass fonnt.

Dat soen ech als een dee lo wierklech net den allergréissten Metallica Fan ass. Master of Puppets ass vun hanne bis vir einfach en e perfekt Stéck. Deet mer leed. Jo, jo, ech hu Metallica och drop. Ok.
Ne, ech hu Metallica drop gesat, a wéi gesot, nach eng Kéier, mir hunn eis net ofgeschwat, dat heescht, Kann sinn dass sech Sache wäerte gen eelen Na, wéi de si Moment. gespannt, si gespannt. Also ech ka mech da mengen Ufanksjoren zu engem ganz grousse Metallica-Fan derzou zielen, wéi wahrscheinlech och vill Leit lo hei wëssen, du och. Ähm, Ride the Lightning ass den Album fir mech, dat ass S-Tier Material, gell? Ja. Ech hunn, ech, ech verstinn Leit an ech respektéier Leit, ech fanne Master of Puppets ass definitiv, E gäilen Album, ech hunn et ni sou appreciéiert wéi ech de Kontrast och alt erëm fonnt hunn wéi se sech vun Kill 'em All, Kill 'em All war gäil, mä dat wat derno komm ass dat war wierklech e gigantesche Step up fir si, wéi eng masseg Produktioun, d'Gittaren hunn esou fett geklongen an dann dat emotionaalt Lidd Fade to Black. hunn ech eben drop gesat, well dat a mengen Ae vläit, ech wëll net soe besser wéi zum Beispill One, ech war net sécher, soll ech One drop setzen? Ech wollt och One ee Moment huelen. Weess de, jo voilà. Mee mir wëssen, mir wëssen de Problem, Metallica huet ebe staark al Lidder, mee vill ähnele sech och an der, am Opbau, an der Struktur wéi se spillen. Mee Fade to Black ass mäi Go-to Lidd wann ech. wann ech muss Frust ofloossen. Ass en ganz gudde Choix an ech muss och soen also punkto Album fannen ech White Lightning och de besseren Album, ass meng och meng perséinlech Meenung an mhm, mhm. äh, mé ja ech fannen ja mé ass nach Puppets eben ne. Ja ech verstinn absolut gell äh, Master Puppets ass ja wéis du och sees. Äh,

Dass al al Lidder, wou schon 40 Joer bal um Bockel hun, gell, op eemol erem an den Charts sin. Ech mengen, ech ka mech net drun erënnern, dass dat passéiert, scho guer net am Metal, gell. An dann hues de natierlech esou eppes, Wow, Metallica ass déi gréissten Heavy Metal Band ever, gell. Punkt, gell. An et muss een se einfach huelen, wéi se sin. Ech mengen, elo rezent ass jo, fir kleng Parenthese, 72 Seasons ass eraus.

Komm ech bei Nummer 4, dat ass dann ass wat de Gilles vläch bësse giff iwwerraschen, datt ech dat hei drop gesat hunn, well et elo net wierklech eppes wat ech vill lauschteren. Awer jo, ech hunn Blind Guardian, Imaginations from the Other Side drop gesat gehat. Ech hu mer geduecht, jo, Blind Guardian, Domat hätt ech net passt. geduecht, jo, effektiv.
Jo, ech hu mer geduecht, jo, dat, dat, dat géif passen. Ech muss e bëssen iwwerluecht, wat fir Lidd soll ech huelen, an dat do war Ech mengen souguer dat war éif den éischt Lidder wat ech vun hinnen héieren hat an et fänkt et fänkt bëssen haart un, also gudden gudden Speed Metal Riff an dann fänkt den Hansi seng Stëmm un an dann mierks de awer ok dat doten ass awer net esou haart, dat do huet och Harmonie an et huet hei an et huet do an et entwéckelt sech an baut sech dann zu deem bombastesche Refrain eben op gell an ech mengen dat kéint de Leit gefalen esou. Jo, awer ech menge mir kënnen et jo dann och an deem Fall erëm vergläiche mat mat mat eis selwer, wéi mär Musek zu zu deem Zäitpunkt, wou mer nach net wierklech dra waren, opgeholl hunn. Verschiddenes war vläit ze krass. An Blind Guardian huet eben déi déi Nuancen, dass et et ass schonn haart an awer och net. Jo.
Dës Ja. esou esou an ech mengen ech mengen do wäert sech vill op eiser Lëscht bemierkbar maachen. Ok, ech hu virdu Slipknot gesot natierlech, dat ass Dat huet näischt méi mat Soft ze dinn, mee ech mengen do gees de hin, wann s de dech u verschidde Saachen esou gewinnt hues, dass de sees, ok, ech sinn intrigued, ech wëll méi Dekadenz hunn. Ne? An bon, ech hunn och Blind Guardian drop.
Okay.
Ween hätt dat geduet, gell? Ja, gutt, gutt, gutt. Ähm, Ech hunn och alt ee vu mengen éischte Begéignungen mat Blind Guardian Mirror Mirror ass drop, wat du wahrscheinlech och drop gemeet häss, wann s de dat nach net geholl häss, ne? Dat hätt, dat wär an déi enger Auswahl komm, dass mer soen. Ja, ja, ja, ja.
Mirror Mirror ass ee vun deene gäilste Refrainen, och bis haut nach, wou ech kennen.

Déi Band kéint vill Leit do vläicht iwwerraschen, a positiv iwwerraschen. Ech bin zimlech sécher. Ech, ja, zemools wat si lo am Power, wann s am Power-Metal-Beräich kucks, sinn natierlech aner Bands, wou se sech a méi kuerzer Zäit wéi si wierklech bemierkbar gemeet hunn, wou och mëttlerweil, soen ech mol, déi, déi Kl, wéi s de esou sees, d'Kings of Power Metal sinn, wéi Sabaton zum Beispill, wou, wou weltwäit eng gigantesch Nummer sinn. Bon. Sinn se gutt, sinn se net gutt, mag een driwwer streiden. Verschiddenes ass gutt, verschiddenes net, wéi bei den aneren och. Voilà.
Okay. Äh, fueren mer weider. Äh, hunn ech ee vun Elite geholl, äh, wat mir dommels äh, lust mer soen, de Zuer gehollef huet, ähm, méi hart, harde Metal ze lauschten an zumools op bësse méi harsh Vocals appréciéieren, obwuel et elo nach net esou. krass ass dofir ass dat e gudden Einstieg géif ech so
ja wie soll ech jo mat der ugefangen hat jo um mhm. ganz am Ufang hat ich vielleicht erinnern hat ich auch den Problem oder so ah, schwkels ja ich kann an, äh, schon in flames mat only for the week war gesagt an dat du beschen och go wie ich nun nach nee, ich noch in flames drauf stehen. das das furchtbar
das ist so krass ja, ja.

Catchy. Och wann ech die aal Saachen natierlech och ganz gären hunn, déi nach wëg definitiv méi haart waren. Mei äh, oni dat de ganzen Album äh, Clayman ass äh, absolute Klassiker ja.
Ja soll ech dat. Ja. Also du schwa äh, du geholt was. Äh, bei Meer as et ganz klo schon in Flames Demos duch äh, en demosche Kolleg kennengeléiert. An den Opening Track vu Reroute to Remain, d'Lidd Reroute to Remain. Trigger, ne? Nee, nee, et Lied heescht ah, Reroute to Remain. Ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Den, den Opener an dann den, äh, wirklich, dass den Anders ja so, wie du schon sees, harsh Vocals huet, fir als Kontrast lo, wann du dat wirklich net kennst. An dann och nach den indirekten, de männliche Chorus, wo, wo, wo dann all d'Bandmatglieder äh, We Will to Remain sangen an wow, dat, ja. dat huet mech markéiert. Natielech ass Trigger d'Single Auskopplung Perfektioun, Cloud connected an ja, Cloud nach alles drop ass. Ja. Das das top. Mee fir mech war et We Will to Remain, wo se oh, wat ass dat do eng geil Band, an ech hun den Album och op Repeat geläuscht hat. Ja kann ich verstoen ja. habe ich auch habe ich auch damals was du Magin hast äh, habe ich dann auch ganz ganz viel gelöscht dann eine ganz recht von hinnen hoch Muss ech immer just eng Kopie vun een dem aner am Englesche entweder. Ja, ginn ebe mengen. Ass dat traureg oder ass dat gutt? Nee, dat ass gutt, dat ass schéin. Muss méi Reproduktioun ginn, ouni. Een, ee prägt den aneren, dass mer soen se. Ja, ja.
Pardon, Fräsch am Hals. Soll ech der nach emol een nennen vläicht? Dann kann ech dech op d'Folter spanen. Okay, okay, so du. Ech mengen och net, dass, dass du dat kenns. Ech ginn elo rëm bësse méi an déi al Saach. En Album aus den Nonzeger, e Progressive Metal oder slash Hard Rock Metal Album ass vu Queensryche, ah, okay. Empire mam Lidd. Dat war mäi Plektron, den op de Buedem gefall ass. Mee okay. Empire den Album an och d'Lidd Empire. Et war meng éischt Begéignung, wou ech nach guer net wosst, wat ass iwwerhaapt Progressive Metal. An fir mech kléngt dat am Fong wéi normalen Hard Rock. An iwwert déi lescht Joren eben och, well mir allen zwee och grouss Prog Fans sinn an och eis gären an dee Genre verieren, hunn ech ganz vill Queensrÿche gelauschtert déi lescht Joren. An ech muss soen, Ech, et ass net elo aus deem Grond wou ech elo ging drop setzen, mee einfach ech sinn deemools och mat Queensryche grouss ginn an Empire ass souwisou e gäilen Album, dem Geoff Tate seng mega mega mega krass gutt Stëmm an ass mat ee vun deene beschte Sängeren iwwerhaapt aus deem Genre agel an dat Lidd ass einfach gäil, dat zielt eng eng eng eng jo natierlech et si si sou si sou Texter weess de sou, oh en huet sech eppes verseen an de Kapp geschoss oder Hie muss, hie muss Droge verkafen, fir sech kënnen en Hustle ze kafen an esou Saache wéi dat. Saache wou s de deemools, also zu menger, wéi ech, wéi ech, wéi ech dat geläscht fir d'éischt Kéier, hunn ech net op den Text gelauschtert. Ech war souwisou ëmmer e bësse méi musikalesch orientéiert an dann duerno esou, ok, ok, dat ass schonn e bësse méi krass. An ech denken, datt och een, deen näischt vu Prog kennt, sech mat esou Saachen méi einfach deet, wéi elo zum Beispill Between the Buried and Me oder esou eppes, wou totale Wahnsinn ass, gell? Natierlech, natierlech, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Esou vill zu menge progressive Eskapaden. Ok, gutt, gutt. Ech hunn, bah, du ass virdrun Slipknot, ech hunn Korn, Korn mat Blind. Ok.
E Klassiker, okay, ja. e Klassiker, den och ëmmer geet. Äh, super groovy, ganz déiwen Bass, ganz déif Gittaren. Ähm, mhm. Düstert Lied bei engem düsteren Text, awer gläichzäiteg repräsentéiert do se bëssen den den nonscher Joren alternativ äh, Metal Feeling sou den äh, yeah. ech ganz gern hunn. An äh, ech meng dat geet o Metal Sound bëssen. So. Ja, voilà.
An äh, ich mein dat Dat ass eppes, dat gefält engem einfach esou, keng Ahnung. Jo, jo, Blind ass gutt.
Ech hätt zwar wierklech éischter geduet, du géings Deftones soen, wéi s de virdru gesot hues. Ech hat et si geduecht gehat, awer jo, ech weess net. Du war et dann awer Korn ginn. Jo, ech wollt och immens System of a Down soen.
Jo, déi wären och net manner wëllkomm op der Lëscht. Ja an Chop Suey dat Lidd ass esou esou krass bekannt gell. Jo jo jo. Dat gefält och jidderengem deen et lauschtert iergendwéi. Jo iergendwéi schonn. Dat huet zwar mëttlerweil och scho bal en Nothing Else Matters Status. Dat ass gutt mee dat ass ze vill. Jo bei mir perséinlech. Jo jo dat ass net grad schlëmm. Et geet ëmmer ech fannen et geet awer nach ëmmer. Ech hunn den Album vun dëst Joer hunn ech den Album en Ecke gelauscht den Toxicity an dat ass nach ëmmer gäil. Keng Ahnung.
Fannen d'Lidd Toxicity besser. Ok, jo. De ganzen Album ass einfach genial. Jo.
Do ass och Aerials drop. Och, jo.
Oder? Dat ass ja, dat lescht Lidd, mengen ech. Ja, mat dem mega weirde Clip. Mé ass ech dat zou. Ja, zill mir. Wat nach? Äh, Schad am Fong, du grad gezählt. Soll ech nach eng zielen? Ziel mir eng. Ma an hunn ech nach en aneren Groove-Klassiker, Pantera mat Walk.
Ok, hat ech och lo net geduet dass du dat géings dropman. Ja dee Riff, dee Riff gell, ech mengen wien léisst sech net vun deem Riff an de Bann zéien ne.
Ja Pantera muss ech och gären hunn. Pantera muss de gären hunn, awer ech fannen et ass awer och net schwéier sech an hir Musik ze verléiwen. Ech mengen iwwer d'Band kann een soen wat ee wëll, ech mengen vill Memberen aus der Band an zemools de Phil Anselmo huet aus der Vergaangenheet net ëmmer positiv vun sech schwätze gedoen, ouni elo grouss krass Beispiller ze soen, mee als musikalesch gesinn, zemools déi Albumen Cowboys From Hell an eben.

Ma komm, ech ginn der nach eng Iwwerraschung, wou s de wahrscheinlech och elo net äh, gings der erwaarden op enger Beginnerslëscht. Mhm. Mee ech denken, dass de moderne Metal, esou wéi en aktuell gemeet gëtt vu verschiddene Bands, ass méi ähm, zougänglech a mengen ech méi einfach ze lauschtere wéi äh, fir ee Beginner, wéi zum Beispill zu eiser Zäit, wou e bëssen, weess de, wou et, et gouf näischt esou wéi déi famous Zort un Modern Metal, wéi et haut genannt gëtt. Mat Modern Metal mengen ech elo an deem Fall, jo, Spiritbox mat Blessed Be ass, denken ech, e perfekte Lidd fir een, dee wësse wëll, dass och eng Madamm kann esou Geräischer maachen, esou schéi sangen. Esou metal sinn an awer esou emotional an esou elektronesch, ass et dat dat Wuert? Jo e bësse schonn, e bësse schonn. Ech denken dass och wann si vläit, och wann si elo vläit keng fuerchtbar grouss Bandcarrière hunn oder esou, mee si gëtt et scho laang an also laang genuch, se hunn zwar net vill Alben dobaussen, mee ech denken dass hir Lidder wierklech extrem zougänglech si Fir een deen an eiser Zäit ging op de Metal stoussen.
Jo dach dat stëmmt, jo zemools eben fir déi hauteg Jugend géif ech soen ass dat immens passend, dach stëmmt mech dat och zou. Dann hunn ech am Fong nach en anere Groove-Klassiker, kann een soen. Ech war mer eben net net eeneg gewiescht, wat fir e Lidd ech vun hinnen sollt huelen, mee et war vun Ufank un kloer, datt déi Band hei op déi Lëscht géif kommen. Ech hunn Sepultura mat Refuse, Resist geholl. Ah, ok.
Net Roots? Dat war dat anert Lidd, wat ech wollt huelen. Roots wär vläicht esouguer, vläicht esouguer E bessere Choix gewiescht, eben, ja, dat ass och, dat ass e Klassiker an ech mengen, dat ass och fir déi domodzeg Ära äh, immens prägend gewiescht. An, äh, mee ech hunn With You Is Resist en eng Kéier gelauschtert gehat, well ech mech net konnt entscheeden an dann ass d'Biel awer op dat Lidd gefall so. ja, ja.
Ja. Mengen och den, den, den, ja. den Riff an, äh, ja.

Ech ging dat wat ech da lo nennen net net onbedéngt grooveg nennen, mee se maachen definitiv och sou ähnlech Saachen. Eng wichteg Band, eng grouss Band, Gojira mat mm. Ouroboros. Okay.
Ouroboros ass och e Lied wat ech denken wéi dat rauskëm ass äh, huet äh, et ass den Intro wusste der net of wat. Das so den ja, das mega komplex das, Intro, das ja. ultra komplex das just tapping an du was vielleicht ich ge bisschen überfordert drums kind kind richtigen äh, ja das komischen takt bei dem stand einfach nur ganz voll ja, ja, ja, ja, sie sowieso äh, ich meine sie ja. nie äh, feier op feier gespielt nee, nee.
also wie ne oblivis auch du hast just 7 oder 7 ja, so ultra nicht, ja. Äh. Ultra lusch, mee ok, Gojira huet definitiv aner Lidder wou och géingen hei drop passen, mee ech ech mengen dat huet mech deemools bei The Way of All Flesh sou faszinéiert, war laang den Opener bis ech iwwerhaapt de Rescht mol verstanen hunn oder vläit méi intensiv gelauschtert hunn.
Mhm. Ja. Gojira ass e ganz gudde Choix am Fong fir déi lescht, ech wollt am Fong net ze vill Haardes huelen. Mee ech denken elo, wann ech Sepultura drop gesat hunn, hätt ech am Fong och kéinte Gojira drop setzen. Dat ass definitiv keen, kee schlechte Choix. Bah, ech mengen, wat, wat ass haart? Ech mengen, ja, ja Gojira ass haart, mee et ass awer och net haart. Ja.
Eis, eisen Oueren no. Ja, ja, zemools esou déi bis méi modern, nei Saache vun hinnen, déi sinn vläicht definitiv nach méi einfach ze lauschteren, soen ech elo emol. Ja.
Jo, bah, si, si distinguéieren sech irgendwie all Kéiers nei. Ja. An äh, fir mech ass äh, ech hunn The Way of All Flesh, dat ass fir mech de beschten Album vun hinnen. Dat ass einfach so, fir mech mol. Äh, dee virdrun, ja, From Mars to Sirius ass och gut. Dee fannen ech zum Beispiel eng Spur ze hart, fir een, deen nei erakënnt, muss ech soen. Ja, ja, ech hab

Ecological Metal Man oder wéis de dat och ëmmer wëlls nennen, dat ass am Fong alles just brach. Ech denke si maachen Prog mat Groove an esou Saache wéi dat. Mee am Ufank wollt ech The Art of Dying, weess de, Art of, jo, Art of Dying. Ah, dat ass, dat ass gäil, dat ass mega gäil. Dat ass, dat ass esou schwéier ze lauscheren.
Dat ass esou komplex, den Intro, do verléiers du dech esou krass. Also nach, nach méi schlimm vill vill vill méi schlimm wie bei Ouroboros ge yeah, yeah, yeah, du yeah, Takt ze yeah. halen do musst äh,
Headbangen der Kap gëtt mi eens
Kap ofschneiden an einfach so rëselen wis weißt du, ja, ja.
ja. ja gut gut ich war ja. mm -hmm. Äh, ja, zum Schluss hun ech nach zwou bësselche modern Sachen do bei. Äh, do hunn ech och ich mein, du as lo virun äh, Spirit Books gehabt, ech hun eng aner Band geholl. Och e bësselchen aus dem Genre äh, das Architects mat äh, Doomsday. Ja.
Okay, ja, ja, absolut. Absolut ginn ech dir direkt recht. Dat, dat klingt fresh, dat och en mega catchy, mega gut gespielten Riff, den och e bëssen Komplexitéit ja. mat mat sech bréngt gell. An dat och einfach en ultra geile Refrain alles gell das Lied was net so schnell vergiss um Lauschteren. Ja nee richtig ich meng Schüler vu vum modern Metal geschwa dann Ech ech vielleicht Spirit Box an méi ech zielelen do Architects definitiv dozou an äh, menge wat ze lo man méi modern geht et net méi ja. Doomsday ass ass fleit hiet bestechte Lied an aus den lächte Joen mhm. denken mhm. och definitiv. Gudde Choix, ganz gudde Choix. Si frou well ech fannen och och si sinn bëssen sou deelweis overrated well well se ja well se sou maachen deelweis awer och underrated fir dat wat se maachen. Ja also se sinn deelweis overrated well se eben och gehypt ginn vum vum Fandom sou bëssen ja an och an och gëtt enger Band dat ëmmer gerecht ja. An och deelweis dann och elo aktuell e bësse gehaasst, well se net méi dat maachen, wat d'Fans gären hätten. Ja, wat jo souwisou natierlech. ëmmer de Fall ass. Gell? Ja. Äh, ech mengen, eng Band däerf sech ni veränneren, muss 50 Joer dat selwecht spillen. Gell? Dat, Ja, an, an, an dat haassen se dann och, gell? ja, dat ass dann och net gutt. dat ass ni gutt, egal wéi s du Nee, es. nee, nee, kannst kengem gerecht. Ähm, Wat hunn ech nach drop? Bon, well ech jo och e grousse Folk-, Celtic slash Viking-Unhänger sinn, dat ass definitiv elo kee vu mengen absolute Favoritegenren, mee ech lauschteren dat gären, dat lauschtert sech gutt an ech denken, dass och do e Lidd muss dobäi sinn aus deem. Famös a Spart. Et ass net Eamon Amarth. Ech wollt Eamon Amarth dra setzen. Ech denken, Eamon Amarth ass ze, zum Deel och e bëssen ze krass, well wann, dann hätt ech en anert, e bësse méi eelert Lidd geholl. Vum Gesang hier ass et ze krass. Vum Gesang hier, Pursuit of Vikings oder esou ass e gutt Beispill fir. Jo, jo. Mee et ass zum Deel och ze vill monoton. Dat ass mol meng Meenung. Jo. An do hunn ech, an deem Fall hunn ech L. Waity vun hirem éischten, ass et éischten? Ech menge jo, éischten Album vu Spirit ass Of Fire, Wind and Wisdom. Da ass alles dran. Do ass och, wat mer jo och elo net ganz, net esou vill hunn op dëser Lëscht, do ass och eng Nuance Blastbeat drop, do ass dee famouse Dréileier drop, Hurdy-Gurdy, da ass Gei dran, da ass alles dran. An et kléngt eben net esou wéi, jo. Wéi aner, eng aner Zort Metal. Et erzielt vun ale Gottheeten an Mythologien. An ech denken, dee sech an esou eppes géing verieren, wär och eventuell gewëllt spéiderhin an de Black Metal, dezente Black Metal ze goen a vun do aus vläicht seng Sparten anzeschloen. Jo, jo, kann ech verstoen, jo. Jo, ech hat och am Fong eppes gesicht, wat kéints du huelen, fir een.

Kack kléngt, wat jo wierklech 90 Prozent vun deenen ale Produktiounen maachen. Ja, voilà, voilà, voilà. Mee.
Transylvanian Hunger virspills, gell? Dat Lidd gefält kengem bei der éischter Kéier lauschteren. Ja, ja.
Deen ee Youtuber, wéi heescht en? Den, ach, mat F, den däitsche Youtuber do. Farwan. Farwan hat jo, elo wou s de Transylvanian Hunger sees, hat en, hat en e Video gemeet fir, no, dat ass schonn eng Zäitchen hier. wou en engem Kolleg eng CD gëtt, hei du solls dat lauschteren, dat ass voll gutt, an dat war effektiv Transylvanian Hunger, dra gemeet, e puer Sekonnen, erëm eraus gemeet, ah nee, an dann iergendwann dono, sou Méint dono, nach eng Kéier, sou nee, nee, nee, an dat ass ëmmer erëm nee, an dann awer iergendwann eng Kéier sou, wow, dat ass dat Bescht, wat ech jee héieren hunn, dat ass wierklech sou den Klick-Moment, wou, mengen ech, bei Black Metal kënnt, an dat kanns de net iergendwéi forcéieren, dat kënnt oder dat kënnt net. Nee, dat muss vun selwer kommen.

Ech hunn d'Lidd Intravenous geholl, well et dat Lidd ass, wat elo mat 7 Minutten e relativ kuerzt Lidd vun hinnen ass an domadder vläicht och net ze ustrengend ass. An et ass och alles dran, et ass alles dran, et ass den typesche Sound vun hinnen ass dran, et sinn d'Lead Vocals, d'Harsh Vocals, d'Violin ass dran, dann och den. den den ah, kannst net wirklich spréckt an den den den Headbanger Deel an der Mitte zum Lied wo den Cello spielt am Hannergrund an dann muss den den den bombastische ah, ja, ja, Riff ja, ja. Äh, ja. ja ich mengen och van da vielleicht äh, wie so wat der vielleicht ze krass ass allg Punkt den Harsch Vocals me du Du wees awer dat doten ass abs spezielles yeah. Musik nëmmen e bëssen ze appréciéiere wees wees se dat doten ass abs spezielles dat gefällt man flecht net beim echte Käier lauschteren awer mhm. dat ka kommen Ech sinn frou dats de Neo drop gesat hues Ech hun och dru geduet ze drop ze setzen Ech sinn ech sinn engerseits wie gesot frou Infravine ass definitiv dat Sou lusch et kléngt, dat einfachste Lidd vun him. Ja, voilà, hun ech mir och gedacht. Ne?
An, an äh, kannst du, äh, kannst du Lieder lauschteren, an deems du zum Beispiel, wéi du sees, d'Vocals einfach kannst ignorieren oder vläicht eppes, wat der net gefällt. An ähm, mé- mé- mech brauchst du net ze verzeegen, ech meng, mir sinn allen zwee grouss Neo Ja, Baby voilà. Scaries Fans. Vläicht, vläicht die gréissten mam Metal Inspector dobaussen natierlech äh, aus Lëtzebuerg, dat ass ganz gutt méiglech. Ähm, mee, mee ja, Neo ass net fir jiddereen, mee dat wéi du sees, wann du zum nëmmen 50 Prozent verstees, da wees du, dass do extrem vill passéiert an dass, dass die Band ganz vill äh, Hidden Talents huet, déi mhm. sech mat bei Filmen lauschteren eben weisen. Jo, ech hunn och mäi leschte Lidd lo, an ech hunn dat aus Grënn lo fir d'lescht wëll ech dat nennen, well et och ee vun deene ganz groussen ass, en absolute Klassiker och, vläit vläit déi beschte Stëmm an der Heavy Metal Geschicht, de Ronnie James Dio mat jo Holy Diver, ass ass jo wat soss, ass ass d'Lidd. Wat ee muss héieren hu vun hinnen. Ech mengen, wéi kann ee vun, oder dee Mann, e séngt vu Wizards a vun, a vu Fantasie, an en ass warscheinlech nach ëmmer méi heavy wéi mir zwee, weess de, oder wéi déi ganz Metal-Welt dobaussen. Et ass einfach dee Charisma, wou hien a senger Stëmm huet, an déi Power, wou hien a senger Stëmm huet. Wann s de Dio kanns lauschteren, denken ech, dass de souwisou alles aus den Achtzeger. A wat virdru war, siwwenzeger an nonzeger, dann ass dat ok. Definitiv, jo, dat ass e gudde Choix. Ech wollt et ee Moment och huelen. Ech wollt et och huelen. Ech si lo frou, datt ech dat geholl hunn, wat s du et drop gesat hues. Dat ass e ganz gutt Lidd, e ganz gudde Choix. Ech hu mer eben just geduecht, well ech elo schonn Iron Maiden hunn an an Judas Priest. Natierlech.
Jo, dat wär vläicht ze vill vun engem Genre sou, mee jo, Holy Diver, ech mengen, wat kanns du dogéint soen? Näischt einfach. Näischt, näischt.
Dass dass schon witzeg, wéi gesot mir hunn eis jo net ofgeschwat vill, mir hunn vill identesch Bands zwar drop, jo mee dass komesch dass mer net ee mol net ee Lidd gemeinsam hunn, iergendwou jo berouegt dat mech. Jo dass gutt, dass scho gutt, jo awer mir hunn och dru dru geduecht sou. Jo mir hunn dru geduet, jo dat ass definitiv wouer, dat ass definitiv wouer, mee jo wat wat géingt dir dobausse maachen, wann dir wann een iech freet, oh ech géing mech déck gären an de Metal verléieren oder. Bon, ok, wat ass dat fir eng Fro? Dat ging souwisou kee froen. Mee wat ging dir man? Der kënnt eis jo vläit e puer e puer Tipps ginn. Vläit ass déck villes, wat mer hei opgenannt hunn, net Äres a ging et soen, nee, dat ass net richteg. An der ging et fënnef Lidder vu Megadeth drop man. Mee si mer mol éierlech, wee mécht dat?

Ech ging soen dat war et da scho rem fir eis. Jo, dann merci fir d'Nolauschteren an mir héieren eis d'nächst Kéier erem bei Kaméidi. Bis dann,
Toodaloo!